Twelid fi Strasburgu, Franza, fil-15 ta' Settembru 1858. Il-Papa François Edouard Visconti de Foucauld Kien Assistent Spettur fid-Dipartiment tal-Foresti. Il-mama, Elizabeth, Kattolika ta' fidi kbira, għallmitni nħobb lil Alla. Kienet toħodni l-knisja u d-dar għamlitli artal ċkejken. Fil-passiġġati konna naqtgħu il-fjuri biex inqegħduhom quddiem il-kurċifissi. Għadha f'moħħi t-talba li għallmitni nitlob kull filgħodu u kull filgħaxija. Alla tiegħi, bierek lil papà, lil mamà, lil nannu, lil nanna, lil nanna Foucault u l-oħti ż-żgħira. Din Marie Enès twieldet tliet snin warajja. Tfuliti daqet l-imrar minn kmieni. Il-papà qabditu dipressjoni qawwija, u meta kelli ħames snin, mar għall-kura Pariġi għand oħtu, it-Tija Ines Moitessier, mart bankier, sinjuruni. Miet sena wara, fis-sajf tal-1864. Sitt xhur qablu, mietet b'korriment il-mamà li kienet tqila minnu. Kellha 34 sena. Bdiet tieħu ħsiebna n-nanna Foucault, imma din mietet b'attakk tal-qalb fl-istess sena li mietu l-ġenituri tiegħi. Dan l-imrar kollu ġegħelni nsaqsi dwar Alla u l-ħniena tiegħu. Għalaqni wkoll fija nnifsi u wassalni biex kultant inkun vjolenti. Wara l-mewt ta' Nanna Foucaud, ħadna f'idejh meta diġà kellu 68 sena, in-nannu de Morlaix, missier il-mamà, kurunell irtirat. Kien iħobbni tassew. Hawn min jgħid li kien ifissitni. U għamel kulma seta' biex jimlilna l-vojt li ħallew l-imwiet tal-ġenituri. Kont nammirah għall-intelliġenza kbira tiegħu. U bħalu sirt akkanit għal familti u pajjiżi, għall-istudju, għas-skiet u għan-natura. F'dan iż-żmien sirt naf lil kuġinti Marie Moitessier, tmien snin ikbar minni. Il-mamà tagħha kienet oħt il-papà. Dik li kien mar għandha meta qabditu d-dipressjoni. Iltqajna l-ewwel darba fis-sajf tal-1868, meta għaddejt ix-xahrejn tal-vaganzi għandhom f'Chateau Moitessier f'Louhier. Inġbidt lejha mill-ewwel. Wara l-vaganzi komplejna l-kuntatt tagħna bl-ittri. Kienet tfajla ta' fidi kbira. Imħabbitha lejja qatt ma ntfiet. U maż-żmien, bdiet tieħu ħsiebi daqs li kieku binha. Meta kelli ħdax-il sena, faqqgħet il-gwerra bejn Franza u l-Prussja. U man-nanniet konna refuġjati l-ewwel f'Rennes, fi Franza, imbagħad f'Berna, l-Iżvizzera. Wara t-telfa li ġarrbet, Franza kellha ċċedi Strasburgu lill-Imperu Ġermaniż. Nannu u hi, Ta' patrijott u eks uffiċjal tal-armata li kien, ma setax jaċċetta jkun sudditu tal-Ġermaniżi. U flok Strasburgu ħadna noqogħdu Nancy li baqgħet Franċiża. F'Nancy fl-1872, ta' erbatax-il sena, irċevejt f'jum wieħed l-ewwel tqarbina u l-griżma tal-isqof. Dakinhar kuġinti Marie ġiet minn Pariġi biex tifraħ miegħi u rregalatli l-ktieb tal-Isqof Jacques Benin Bossuet Elevation sur le mystère. Kien jum ta' kuntentizza kbira. Meta kont student fil-Liċew ta' Nancy kont naqra bl-għama u dak li rrid. Naturalment, dan il-qari kollu għeni fl-istudju, imma wkoll dgħajjifli l-fidi sakemm tliftha kompletament ta' sittax-il sena. Kittieba bħal Voltaire, Rousseau u Montesquieu wassluni niddubita minn dak li kont trabbejt nemmen fih kif ukoll minn kull twemmin ieħor. Ma kont niċħad xejn u fl-istess ħin ma nemmen f'xejn. F'dak iż-żmien li tlift il-fidi, tlift ukoll lil kuġinti Marie għax iżżewġet lil Olivier de Bondy. Ftit jew wisq għajur għaliha, iddeċidejt li ma nattendix għaż-żwieġ tagħha. B'Marie, jew aħjar b'Madame de Bondy issa moħħha f'żewġha u fil-familja li beħsiebha trabbi, fhimt li kelli quddiemi ħajja ta' solitudni. Fl-1874, fl-istess sena li żżewġet Marie, għaddejt b'marki tajbin ħafna mill-bakkalawrjat u dan ippermettieli nkompli l-istudju. Iddeċidejt nidħol fl-armata kif bħala wild l-aristokrazija kont mistenni nagħmel. Kollu ferħan in-nannu bagħatni b'order f'Saint Geneviève, skola Versailles immexxija mill-Ġiżwiti. Ħalli nitħejja għall-eżami tad-dħul fl-Akkademja Militari ta' Saint Cyr. Imma d-dixxiplina severa u l-ikel fqir f'Saint Geneviève qabżuhieli. U donni bi protesta. U bil-moħbi tan-nannu biex ma weġġalux is-sentimenti nsara tiegħu, tajt kull prattika reliġjuża. U ta' sbatax sirt kollni egoiżmu u vanità. Kollni disprezz għar-reliġjon u b'ħerqa għall-ħażen. Bħal tlift ta' għaqli. U minħabba mġiebti minn Saint Genevieve kellhom ikeċċuni qabel ma ntemm il-kors. Imma din it-tkeċċija ma żammitnix milli f'Ottubru ta' wara nidħol f'Saint Cyr għall-kors ta' uffiċjal. Ta' tmintax kont fost l-iżgħar studenti li daħlu. U dħalt, minkejja li t-tobba sabuni oħxon iżżejjed għall-armata. Id-dixxiplina f'Saint Cyr kienet mill-eħrex u t-taħriġ fiżiku jifilġek. L-ewwel sena spiċċajtha b'wiċċ il-ġid. Mingħajr wisq studju għaddejt b'marki tajbin. Imma t-tieni waħda kienet storja oħra. Matulha miet in-nannu, u f'kolp wieħed ħassejtni tlift il-ħajja feliċi tat-tfulija u xjeħt b'għoxrin sena. U mtaqqal minn solitudni kbira u mid-dwejjaq tal-ħajja fil-barracks, bdejt nitgħażżem, nittraskura l-istudju u nagħmel ta' rasi. Kelli niġi ddixxiplinat. Bla dubju f'St. Cyr kont f'infern. Imma fi tmiem dik is-sena, l-aħħar waħda tal-kors, irnexxieli niggradwa sottotenent. U grazzi għar-riżultati tajbin tal-ewwel sena, stajt nidħol fil-kavallerija, ikkunsidrata fost l-elite tal-armata. U ntbagħat sena taħriġ fl-iskola tal-kavellerija f'Somir. Ftit xhur wara mewt nannui, għalaqt għoxrin sena u stajt nieħu f'idejja il-wirt li messni mill-ġenituri u n-nannu de Morlaix. Bejn flus u proprjetà writt kważi erba' mitt elf frank. F'tebqa t'għajn sirt sinjuru u fhimt li stajt nixxala b'kull mod li jogħġobni bla ma ħadd jindaħalli. U f'Somir mill-ewwel tajtha għax-xalar. Xejn xejn biex impatti għall-orarju rigoruż li kellna. Għax konna nqumu fil-ħamsa ta' filgħodu u ngħaddu sigħat twal fuq iż-żiemel. Jien kont għażilt il-kavallerija għax minn għalija li hawn ibatu mill-inqas, imma kont qarraqt. U biex jagħtini palata fix-xalar kelli lil Antoine de Vallambrosa. Jew kif konna nsibuh Vallon, aristokratiku bħali u xalatur gwapp. Fil-Berriks konna naqsmu l-istess kamra li kont żejjint purtieri rikki u b'librerija ta' kotba rari. Nhar ta' Ħadd kont inġib mill-aqwa stabbilimenti tal-belt ikel u nbejjed mill-ifjan. U dawn kont naqsamhom ma' Vallon jew xi proxxmu ieħor. L-istess kont nagħmel kull meta xi ħadd minna, jiġifieri jien jew Vallom, b'kastig, u dan kien spiss, ma setax joħroġ mill-barracks. Il-belt kont immur elegantissimu skont l-aqwa moda, u kullimkien inħallas bil-franki tad-deheb mingħajr ma naċċetta bqija. Filgħaxija kont spiss ngħaddi s-sigħat fl-aqwa ristoranti niċċena u npejjep sigarri minn Kuba. Kont ukoll nifrekwenta l-prostituti tal-post, sakemm imbagħad bdejt inġibhom minn Pariġi. Donnu ma kienx hemm limitu għall-ħajja laxka tiegħi. L-ikel bla rażan u l-għażż ħaxnuni tali li sħabi qalgħuhieli l-pork il-majjal. B'imġiba tali ma stajtx nispiċċa l-kors bl-unuri. U ġejt is-87? Minn 87. Wara t-taħriġ f'Samir, bdejt il-karriera militari tiegħi kif ukoll l-aktar perjodu xellerat ta' ħajti. Iktar kemm il-ħajja militari kienet toħnoqni, iktar sirt xellerat. Kont stazzjonat f'Pont-à-Mousson, Qrib Nancy. Fejn kelli appartament li fih kont norganizza ikliet li kienu jintemmu fi tbaħħrijiet sesswali u orġi. Kont nibdel in-nisa bl-addoċċ. U meta xi waħda minnhom kienet tiddarras hekk kif nitlaqa', kont ngħidilha, Kif nista' nintrabat ma' waħda, meta narakom ilkoll ħelwin u attraenti? It-Tija Ines bdiet tinkwieta fuq tberbiq flusi. u eventwalment ħadet il-passi legali meħtieġa biex iżżommni milli nħarbat il-fortuna li writt. Il-libertinaġġ ma ġablix il-ferħ li kont nistenna, imma vojt ta' swied il-qalb trement, speċjalment fil-għaxija x'ħin kont insibni waħdi f'kamarti. Kienet dieqa li wasslitni nistmell ix-xarar u t-tbaħrit li jien stess kont norganizza. Ħajti daħlet f'dalma tal-biża' u bdejt inħossni iktar bima mill bniedem. F'dak iż-żmien trakkajt ma' Marie Kardinal, magħrufa bħala Mimi, attriċi li kienet taħdem f'Pariġi. Kienet ġentili, intelliġenti u attraenti. L-għabta li kienet marti, il-Viskontessa de Foucauld. Meta l-Kurunell ta' fuqi għaraf il-logħba, ordnali biex ma ntellagħhiex miegħi l-Alġerija, fejn kont intbagħat mar-riġment. Meta sfidajtu, huwa tani nagħżel bejn Mimì u l-armata. U jien, li nobgħod min jindaħalli, għażilt lil Mimì u spiċċajt sospiż bla salarju sakemm nobbli. U ma' Mimì mort ngħix f'lukanda lussuża f'Evja, qrib il-fruntiera Żvizza. Kelli 22 sena. Imma lanqas Mimi m'għamlitli ħajti. U meta xahrejn u nofs wara sirt naf li r-reġment tiegħi ser jintbagħat it-Tuneżija biex irrażżen rewwixtha, bdejt nitħajjar mill-ġdid għall-ħajja militari. Imma din id-darba biex ngħixha kif suppost. Erġajt sibt quddiemi l-għażla bejn Mimi u l-armata. Imma din id-darba rebħet l-armata, li ħaditni lura bħala uffiċjal. Sa fl-aħħar, sibt skop nobbli għalxiex ngħix, u ħassejt li għamilt ħaġa mill-iktar tajba. Flok it-Tuneżija mar-reġiment li kelli, intbagħat ma' ieħor l-Alġerija sabiex inxejnu r-ribelljoni mmexxija mix-Xejik Bouamama. F'din l-ispedizzjoni kont ċempju ta' responsabilità. Naqsam mas-suldati l-iebes kollu tal-ħajja militari u tal-battalja. Dejjem magħhom u wieħed minnhom. Tajt ukoll prova li kont mexxej ta' ħila. B'ta' taħti jħobbuni u jammirawni. U ħadt gost immexxi. F'dan iż-żmien li għaddejt l-Alġerija esperjenzajt bidla li ma nistax infisser. Tlift kull interess fix-xalar u l-libertinaġġ. Hekk kif intemm il-ġlied, l-armata tilfet il-faxxinu tagħha. Għaraft li ma inix maqtugħ għall-ħajja fil-barracks u tħajjart għall-esplorazzjoni biex nitgħallem dwar id-dinja u fl-istess ħin nuża ħini tajjeb. Sirt naf li sieħbiva l-omm li kien għadu jissellef sewwa minn għandi, kien ser jagħmel vjaġġ fil-Lvant u tħajjart immur miegħu. Meta l-armata ma tatnix leave għall-vjaġġ, irriżenjajt, imma flok mort ma' Vallon, fuq tħeġġiġa ta' Oscar McCarthy, Irlandiż ta' 65 sena, eks esploratur u kuratur tal-Librerija Nazzjonali ta' Alġir, Iddeċidejt immur nesplora il-Marokk li ma kien għadu magħruf xejn. Imma kien hemm intopp serju. Beżgħanin mill-kolonjaliżmu Ewropew, il-Marokkini ma kinux jippermettu l-Ewropej jidħlu f'pajjiżhom. Min jidħol jirriskja jinqatel. Dan il-misteru tal-Marokk u r-riskji tal-vjaġġ flok qatgħuli qalbi Ġennewni għal din l-avventura. Niesi pruvaw b'qawwa jħassruli. Imma wara ħmistax-il xahar ta' tħejjija, kont fi triqti lejn il-Marokk. Billi l-Lhud setgħu jżuru dan il-pajjiż bla xkiel, żbarkajt f'Tanġir bħala Josef Aleman. Rabbi Lhudi mill-Moldavja, imkeċċi mir-Russi u fi żjara lill-komunità Lhudija tal-Marokk. Bħala gwida, miegħi kelli lil Mardokaj Abi Serur, Lhudi ta' veru mwieled il-Marokk u vjaġġatur ta' esperjenza. Inżilna sa Tissint u tlajna il-Muntanji Atlas. Fil-Marokk kellna ndumu ħames xhur, imma għamilna ħdax-il xahar. Dħalt lura l-Alġerija minn Lalla Marnija. Kont niexef għewda, eżawrit, maħmuġ, ħafi u bla flus, imma wkoll sodisfatt anzi ħassejtni eroj. Fuqi kelli noti mimlijin informazzjoni dwar il-Marokk li fix-xhur ta' wara sarrafthom fi ktieb li rebbaħni midalja tad-deheb mis-Soċjetà Ġeografika Franċiża u ġieħ mis-Sorbonne. Fi Frar tal-1886, lura f'Pariġi krejt qrib kuġinti Marie de Bondy. F'dan il-punt ta' ħajti, wara riflessjoni fit-tul, Għaraft fija bżonn ġewwieni għas-safa u ddeċidejt li ma niżżewwiġx. Alla ħabbibni mal-kastità. L-avventura fil-Marokk biddlitli ħajti. Jekk il-kultura Franċiża kienet begħditni mid-divin, dik Marokkina ressqitni lejh. Fl-immensità u s-sbuħija tad-deżert, sibt lili nnifsi bħal f'post sagro kontinwament tifakkarni fid-divin u nesperjenza l-kobor tiegħu. Laqtitni wkoll b'mod profond il-fidi sempliċi tal-Misilmin devoti li jgħixu fid-deżert. Kontinwament jgħixu fil-preżenza ta' Alla. Tgħallimt li hemm ħaġa ikbar u iktar profonda minn dak li toffri d-dinja. Alla bħal reġa' feġġ f'ħajti, u billi l-Kristjaneżmu ma kienx jappella għalija, bdejt nikkunsidra nsir Musulman. Imma ma sirtx. Wara l-avventura fil-Marokk, erġajt bdejt niffrekwenta l-niesi. L-aktar lit-tija Ines u l-kuġinti Marie. Huma lehquni bi ħlewwa kbira bħalma ntlaqa' l-iben il-ħali. Kienet grazzja kbira, għax permezz tagħhom u ta' ħbiebhom, Alla li kien messni fil-Marokk, wassalni nneħħi l-preġudizzji kontra r-reliġjon Kattolika. U ġibidni lejh. Kien żmien li fih kont nirraġuna, Jekk kuġinti Marie, virtuża u intelliġenti, u mhux hi biss, hija konvinta mill-fidi tagħha, mela jista' jkun li twemmin Kattoliku jagħmel sens. Fl-aħħar ftaħt qalbi magħha. Hi kienet tismagħni u tispjegali b'ġentilezza kbira u bla ma tisfurzani biex nemmen. Wasslitni nirrispetta l-fidi Kattolika u nistudjha b'entużjażmu. Fost il-kotba li qrajt kien hemm dak li kienet tatni fl-ewwel tqarbina. Bdejt ukoll inħoss forza ġewwinija tibdilni, tagħmilni nħobb il-virtù, nobgħod il-ħażen u nfittex it-tjubija. Kienet forza li daħlitni fil-knejjes, l-uniċi postijiet fejn kont insib il-mistrieħ. U hemm ngħaddi ħin quddiem l-Ewkaristija nitlob, Alla, jekk teżisti, għarrafni l-eżistenza tiegħek. Fuq parir ta' Marie, iddeċidejt inkellem lill-Abbè Henri Ouvlin biex jgħallimni dwar il-fidi. Mort infittxu qabel l-ewwel quddiesa fil-knisja ta' Santu Istin ta' Pariġi, erba' passi minn fejn kont noqgħod. Kien it-30 ta' Ottubru 1886. Sibtu fil-konfessinarju, imma flok qagħad jgħallimni, insista miegħi biex ninżel għarkupptejja u nqerr. U wara li qararni, bagħatni mill-ewwel nitqarben. Tqarbint. U dak il-ħin fhimt li Alla jeżisti u allura għandi ngħix għalih biss. B'hekk, f'mument skoprejt kemm il-fidi kif ukoll il-vokazzjoni li ningħata lil Alla. U biex inkun kolni ta' Alla, mal-konverżjoni rrid nidħol reliġjuż. Imma Abbé Auvlin, li għażiltu bħala d-direttur spiritwali tiegħi, tani l-parir nistenna. Kellu raġun. Huwa ħajjarni nagħmel pellegrinaġġ ta' erba' xhur fl-Art Imqaddsa. Fejn erġajt sibt ruħi, wara l-esperjenza tad-deżert, fuq art sagra oħra, l-art li Alla nnifsu qaddes bil-preżenza tiegħu. Fuq kollox intlaqat minn Nazaret xkejkna u sempliċi, fejn Alla l-kbir li kont għaraft fid-deżert tal-Afrika ta' Fuq u fil-mument tal-konverżjoni, għex umli u xkejken fil-persuna ta' Ġesù, ħaddim fqir tal-id. F'dan il-post hu għaffdina bil-ħajja tiegħu umli, fqira u moħbija u għallimna kif biha nitqaddsu. U fhimt li kont imsejjaħ biex bħalu ngħix fl-aħħar post, fqir u mgħakkes bix-xogħol. Għax il-qaddej ma jistax ikun aqwa mill-imgħallem. U meta tħobb persuna tfittex timitha. Iktar kemm tħobbha, iktar timitha. U b'dan il-għan f'moħħi, lura fi Franza, fuq parir ta' Abbé Houvelin, f'Jannar tal-1890 ingħaqadt mat-Trappisti tal-Monasteru tal-Madonna tas-Silġ f'Għardex, biex fil-faqar, fl-umiltà u fix-xogħol manwali tagħhom Nimita lil Ġesù f'Nazaret. Tawni l-isem ta' Marija Alberik. Ftit xhur wara li dħalt, fuq talba tiegħi intbagħat inkompli n-novizzjat fil-monasteru ta' Notre Dame du Sacré Coeur, li konna għadna kif ftaħna f'Akbes fis-Sirja, sabiex fil-ħajja ifqar u iktar iebsa ta' hemm, Nimita aktar mill-qrib lill-maħbub. F'Akbess is-superjuri talbuni nistudja għas-saċerdozju. Ma kontx entużjażmat bl-idea. Għax sa mill-konverżjoni qistni indenn li nkun qassis u predikatur. Bdejt nibża' wkoll li s-saċerdozju jaqlagħni mill-aħħar post li kont infittex. Imma Abbè Houvelin tani l-parir biex nobdi. U obdejt għax l-ubbidjenza hija l-kejl tal-imħabba. Maż-żmien bdejt nagħraf li kont imsejjaħ għal ħajja aktar iebsa minn ta' trappista. Bdejt nixxenna għal ċaħda u umiljazzjoni ikbar. U f'qalbi nibtu x-xewqa u l-ispirazzjoni li nwaqqaf ordni reliġjuż ġdid, bil-membri tiegħu jħaddnu l-ħajja mill-ifqar u mistura li Ġesù għex f'Nazaret. Ordni bla distinzjoni bejn il-membri! Ordni mogħti għax-xogħol u għat-talb! Kontinwament iqassam il-karità bla ma jaċċetta donazzjonijiet! u jiċċelebra l-liturġija bil-lingwa tal-post biex tinftiehem mill-fqar. Fil-fatt, f'Agbes ktibt l-ewwel regola għal dan l-ordni l-ġdid li semmejtu l-aħwa ċkejkna ta' Ġesù. Abeħu fl-għen ma qabel xejn ma' dak li kont qiegħed nitwebbel bih u saħaq miegħi biex nibqa' trappista. Obdejt, imma ma stajtx nrażżan dak li Alla kien qiegħed jaħmi f'moħħi u f'qalbi. U sibt ruħi f'taqtigħa bejn l-ubbidjenza lejn Alla u dik lejn il-bnedmin. U ntlaqt nistrieħ f'Alla, nitolbu, Missier, f'idejk nintelaq jien. Agħmel minni dak li jogħġbok. Niżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Din it-taqtigħa ħadet ftit iktar minn tliet snin, u ntemmet meta, waqt li kont Ruma nistudja għas-saċerdozju, is-Superjur Ġenerali aċċetta t-talba tiegħi li nħalli l-Ordni. Kelli 38 sena u kont ilni trappista seba' snin u nofs. Abe u Vlen ipprojbieli ngħix ir-regola li ktibt. Kien jaraha impossibbli li tingħex. U lanqas riedni nikteb oħra. Hu iddiriġieni biex ngħix qrib komunità reliġjuża Biex minnha nsostni ruħi spiritwalment, u hemm ngħix ta' eremit fl-umiltà li rrid. U biex nagħmel dan, irħejtilha lejn Nazaret. Ħabbatt il-bieb tal-kunvent tal-Klarissi ta' Nazaret u tlabt lill-Badessa Madre Marie Ange de Saint Michel, iżżommni bħala qaddej. Bħala ħlas tlab ta' kisra ħobż, saqaf fuq rasi u l-użu tal-kappella għat-talb. Hija qablet u offriet il-post mibni għall-ġennien. Imma jien tlabtha ngħix fi kmajra fqira tal-injam li kien hemm fil-ġnien. Aċċettat. U fiha iduri saqqu tat-tiben, mejda u banketta. B'hekk mal-klarissi foqra bdejt ngħix ħajja ta' penitenza. Naqdihom bħala ħaddiem fqir u minsi kif kien Ġesù f'Nazaret. Kont kuntent ħafna. Imma s-sorijiet malajr għarfu li għax-xogħol manwali ma kont ninqala' xejn, speċjalment meta raw kif sewwejtilhom iċ-ċint tal-injam. Għalhekk bdew jitolbuni nagħmel biss dak li jagħrfu li għalih kont ninqala' bħal impinġilhom is-Santi u naqdi fil-kappella. Dan ipprovdieli iktar ħin għat-talb. Waqt li kont mal-Klarissi, għażilt li ninsejjaħ Fra Charles ta' Ġesù, kif ukoll il-motto tiegħi, Jesus Caritas. F'żewġ okkażjonijiet intbagħat Ġerusalemm biex naqdi lill-klarissi ta' hemm. Il-badessa ssuġġeriet li nsir saċerdot u nwaqqaf l-ordni reliġjuż li kelli f'moħħi. Is-suġġeriment tagħha bħal qabad. Dwar is-saċerdozju tiegħi kellimt lill-Patrijarka ta' Ġerusalemm. Bil-kemm tani widen, u għalhekk iddeċidejt immur nordna Franza. Żbarkajt f'Marsilja f'Awwissu tal-1900, u minn hemm mort Pariġi nkellem lil Abbé Ouvlen li kont ilni xhur ma nirċievi minn għandu. Imbagħad tlaqt lejn Ruma biex nikseb l-approvazzjoni Puntifiċja għall-ordni tiegħi. Fi triqti għaddejt fil-Monasteru tal-Madonna tas-Silġ fejn kont għext xi xhur bħala trappista. L-abbati, Dom Martin, aċċetta li jħejjini għas-saċerdozju. Lura minn Ruma, imma mingħajr l-approvazzjoni, f'Għardex għamilt kważi sena ta' tħejjija għas-saċerdozju u ġejt ordnat fil-Katidral ta' Vivier fid-9 ta' Ġunju tal-1901. Kelli 42 sena. Ippjanajt li mmur inservi fil-Marokk li kien għadu magħluq għall-Ewropej u bla ebda saċerdot. Emmint li Ġesù kien jagħżel li jmur hemm ukoll. Nazaret baqa' jiġbidni. Imma sirt konxju li Nazaret huwa kull post fejn bħal Ġesù nista' nservi fil-faqar tal-aħħar post u fis-silenzju. U l-Marokk kien wieħed minn dawn il-postijiet. Ridt immur qalb il-Misilmin u l-Lhud ta' hemm u ngħix bħala ħuhom. Għax jien konvint li l-bnedmin kollha, ilkoll flimkien, Insara, Misilmin, Lhud, Idolatri, niffurmaw fraternità universali. Għax fl-Inkarnazzjoni, L-Iben ta' Alla għaqqad miegħu l-bnedmin kollha, u b'hekk għamilna ħutu u aħwa ta' xulxin. U lil ħuti l-Misilmin u l-Lhud irrid inqaddishom mhux bil-prietki, imma bħalma Marija qaddset lil Ġwanni f'dar Eliżabbetta, billi nieħu lil Ġesù fosthom u fis-silenzju naqdihom fl-imħabba. U tliet xhur wara l-ordinazzjoni, bit-tir li eventwalment nidħol fil-Marokk, tlaqt lejn l-Alġerija. Kelli f'moħħi li mmur inservi fl-oażi mill-isbaħ ta' Beni Abbes, qrib il-fruntiera tal-Marokk. L-Isqof Charles Guérin, il-Prefett Appostoliku tas-Saħħara, aċċetta u għamilni kappillan tas-suldati Franċiżi stazzjonati hemm. F'Beni Għabbes, suldati ta' rieda tajba bnew li eremitaġġ bi bricks tat-tafal fuq art li xtrajt bi flus mogħtija minn kuġinti Marie. Xtrajtha kbira biżżejjed li kapaċi żżomm komunità. Dan l-eremitaġġ semmejtu Il-Fraternità tal-Qalb Imqaddsa. u fi spirtu ta' bejn l-aħwa, kont inżommu miftuħ għan-nies tal-post u kull vjaġġatur li jgħaddi minn hemm. Kienu jżuruni suldati, vjaġġaturi, ilsiera, tallaba, morda u anki xi kurjużi, jibdew mill-erbgħa u nofs ta' filgħodu sat-tmiena u nofs ta' filgħaxija. Dan il-qadi kien itellifni mis-sigħat merfugħin għat-talb. mill-ħin tiegħi quddiem l-Ewkaristija. U ġieli kont ittentat li nwaqqfu, imma ma stajtx. Li tirrinunzja li taqdi lil xi ħadd ifisser tirrinunzja li taqdi lil Ġesù. F'Beni Abbes iltqajt ma' François Henri Laperin, l-Kmandant Ġenerali fuq l-Oażijiet. Konna studenti flimkien f'Saint-Cyr u Sommières. Kien imwebbel iġib is-Saħħara taħt il-ħakma Franċiża. U ta' idealist li kien, ried jagħmel dan billi jiffraternizza man-nies tal-post. Kontra ta' qablu li ma ddejqu xejn jużaw l-armi u jxerrdu dmija. U nifhem li hu għaraf li bil-fraternità li kont qiegħed inħeġġeġ f'Beni Abbes, jien stajt nagħtih palata sewwa fil-proġett tiegħu. U meta ħejja karovana ta' paċifikazzjoni qalb it-tribujiet Tuareg fl-inħawi tal-muntanji Ahaggar fin-nofsinhar tal-Alġerija, ħajjarni ningħaqad miegħu. Jien, b'moħħi fil-Marokk, Qajla kont interessat, imma fl-aħħar ċedejt u ngħaqadt miegħu. Il-vjaġġ fost it-Tuareg dam sena. La Perrine ma ħalliex wisq żmien jgħaddi biex jerġa' jħajjarni għal La Haggar. Din id-darba rridni nibqa' ngħix hemm fi spirtu ta' fraternità mat-Tuareg. Bħal donnu rrid iħabbibhom ma' Franza permezz tiegħi. Moħħi kien għadu fuq il-Marokk. Imma meta l-Isqof Guerin ittelegrafali li aħjar naċċetta l-istedina ta' La Perrine, ilqajtha. Ħallejt lili nnifsi ninġarr mill-ispirtu. Wara kollox il-Marokk kien għadu pajjiż magħluq. La Perrine ma riedx jimponini fuq it-Tuareg. Riedhom jaċċettawni fosthom bil-qalb. Għalhekk huwa rranġa laqgħa mal-kapijiet Tuareg tat-tribù ta' Kell Ahaggar f'Għin Użżel. F'din il-laqgħa ltqajt ma' Musa Ag Amastan, gwerrier qalbieni ta' xi ħaġa qrib l-erbgħin. Musulman twajjeb, moħħu miftuħ u ambizzjuż. Il-Franċiżi kienu jqisuh bħala la menocal jew il-mexxej tat-tribùjiet tal-Kerr Ahaggar. u rrikonoxxewh uffiċjalment bħala tali ftit wara. Mussa ddeċieda li jaċċettani. Kien jaqbillu. U għażilt ngħix hawn f'Tamanrasset, il-bogħod minn kullimkien. Mussa ħadni taħt il-protezzjoni tiegħu u għażil il-post eżatt fejn kelli nibni dari. U għatef għajneħ fuq wita żgħira foli ta' madwar 1500 metru u mdawra mill-muntanji. Madwari għandi xi għoxrin familja jgħixu fid-dwejriet tal-qasab, imferrxin 'l hawn u 'l hinn, kif ukoll xi bjar u għelieqi tal-qamħ. F'Taman Rasset, bħal f'Beni Abbes, tgħix ħajja bħal tat-trappisti, imma iktar iebsa. Qiegħed ukoll infittex l-aħħar post, billi ngħix bħan-nies foqra ta' hawn. Naqsam kull ma għandi magħhom u naqdihom daqs li kieku ħuhom, anki fl-aktar servizzi baxxi. Irrid li fimħabti lehom jarfu li l-insara jħobbuhom u fuq kollox li jħobbhom Ġesu. Irridhom jindunaw li jekk jien Il-qaddej tal-maħbub, inħobbhom daqshekk, kemm aktar iħobbhom dak li lilu naqdi. Priorità fl-appostolat tiegħi mat-Twareg hija li nifhimhom u nagħmilhom mifhuma minn oħrajn. Għal dan il-għan bdejt indom dizzjunarju mit-Twareg għal Franċiż u ieħor bil-kontra. Xogħol li ħad li sigħat twal kuljum għal diversi snin. Għall-ewwel ħsibt li it-Tamahag, il-lingwa tat-Tuareg, hija lingwa sempliċissima. Imma skoprejt li hija sinjura u kumplikata sewwa. Fi tmiem Novembru tal-1906, żort Maison Carre biex niltaqa' ma' Monsinjur Guérin f'mid-dar ċentrali tal-Patrijiet il-Bojod. Billi f'dak iż-żmien il-Gvern Franċiż kien qiegħed ikeċċi r-reliġjużi minn Franza, staqsejt lil Monsinjur dwar il-possibiltà li xi wħud minnhom jiġu jgħinuni, imma huwa wrieni li dan ma kienx possibbli fis-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Imma f'Maison Carré ma rċivejtx biss aħbarijiet koroh. Monsinjur Guérin Tani l-permess ngħix ir-regola tal-aħwa ċkejkna. Hu postulant tal-Patrijiet il-Bojod, Jean Marie Goya, ta' 23 sena, tħeġġeġ jiġi jgħix miegħi f'Tamanrasset. Aċċettajtu u tajtu l-isem ta' Frère Michel. Imma għamel miegħi biss tliet xhur. Il-ħajja li ngħixin kienet jibsa wisq għalih u effettwatlu ħażin saħħtu. Sa minn qabel wasalna ta' Manrassett kellu jħallini. Lura ta' Manrassett, it-Twareg laqgħuni bil-qalb. Kien jidher li l-ispirtu ta' fraternità kien qiegħed jaqbad. Sfortunatament, waħdi. La stajt niċċelebra l-quddiesa u lanqas ikolli l-Ewkaristija għall-adorazzjoni. U mingħajr Ġesù sagramentat, kont inħossni waħdi. Is-solitudni kienet tafas fuqi aktar meta man nuqqas tal-preżenza tal-maħbub kont tal żmien twil ma nirċevix posta. Għax il-posta nistennieha fuq ix-xwiek. Imma s-solitudni ma żammitnix milli nkompli niġbor l-informazzjoni dwar il-lingwa u l-kultura tat-Tuareg. Bil-għajnuna ta' Dassin, poetessa Targija magħrufa, bdejt niġbor il-poeżiji tagħhom. Fl-1906 u l-1907, l-aħaggar għadda minn nixfa qalila u n-nies bdew ibatu l-ġuħ. Bdejt inqassmilhom l-ikel li kelli u biex nitma' t-tfal ġieli bqajt b'xejn jien. Dan wassal biex fil-bidu tal-1908 imradt serjament. Ħsibtni ser immut. Ktibt lil Aperin jibgħatli ħalib, inbid u ikel biex nerġa' nieħu saħħti. Imma qabel ma dan wasal, indaħal Mussa li konna sirna ħbieb sewwa. Ordna biex il-ħalib frisk tal-mogħoż jinġieb kollu għalija anki minn postijiet imbegħda. Mali kelli tlabtu, l-Aperin bagħatli ittra jinfurmani li PU 10 Tani l-permess niċċelebra l-quddiesa waħdi. Din l-aħbar, il-kura ta' Mussa u tal-poetessa tas-Sin għenuni nikseb lura saħħti. U Alla kompla jgħallimni biex fl-iljielem u d-dlama ta' ħajti nafdah u nintelaq f'idejh. Kif kitbet Santa Tereża, Tħalli xejn iħawdek, Alla biżżejjed. Ġieli nħossni fallut. Ktibt regola biex tinexx f'komunità. Imma qiegħed ngħixha waħdi. U għadni ma kkonvertejt lil ħadd, ħlief lil mama ħakem, xieħa, għamja u fqira. Qiegħed nagħraf li biex nagħtu l-frott jeħtieġ li mmutu. bħal qamħa. Jekk bħal din ma naqax fl-art u mmut, nibqa' waħdi. Jeħtieġ immut, jiġifieri ninsa lili nnifsi. Noffri lili nnifsi lill-maħbub. Inqaddes lili nnifsi u nħobb bla qies. Ma hemmx mod ieħor kif immut. F'Diċembru tal-1908, Fuq insistenza ta' oħti, mort Franza għal tliet xhur. Iltqajt ma' niesi u ma' Abbe Ouvle, li miet ftit xhur wara. Kif kont hemm ksibt mingħand Monsinjur Bonnet, l-Isqof ta' Viviers, l-approvazzjoni tar-regola għall-unjoni tal-aħwa rġiel u nisa tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù. Għaqda ġdida ta' lajċi li jaqdu l-Knisja kif qdewha Aquila u Priscilla, il-ħbieb ta' San Pawl. Minħabba din l-unjoni żort Franza darbtejn oħra, fl-1911 u fl-1913. U ltqajt ma' ċertu Louis Massignon, studjuż tal-Iżlam u bħali konvertit mill-ateiżmu, U għax kien imħajjar sewwa, stedintu jiġi jgħix miegħi hawn bħala wieħed mill-aħwa ċkejkna. Sa issa għadu ma ġiex. Iltqajt ukoll ma' Abbé Antoine Crozier, li rnexxielu jiġbor l-ewwel 26 membru tal-Unjoni. Sa fl-aħħar, iż-żerriegħa bdiet tagħti l-frott. F'Mejju tal-1910, Wara vjaġġ ta' paċifikazzjoni ieħor miegħu, Laperrin sellifli xi suldati biex jibnuli eremitaġġ għas-sajf f'Għas-Sekrem, post mill-isbaħ, ideali biex fih tadur għall-Ħallieq. Huwa iżolat fil-qalba ta' La Haggar, f'għoli ta' madwar 2,700 metru. Is-sena ta' wara mort ngħaddi seba' xhur hemm nitlob u nistudja. Mal-1912, is-Saħħara Alġerina saret perikoluża ħafna. Mit-Tripolitania bdew deħlin is-Senussi, fratellanza ta' Misilmin Ħorox, u mill-Marokk gruppi oħra bħalhom. It-tnejn huma għedewwa tal-Franċiżi, tal-Insara u ta' min jikkolabora magħhom. Sfortunatament, il-vjolenza għolliet rasha wkoll fl-Ewropa. Il-Gwerra l-Kbira diġà ilha sena u nofs għaddejja. Hekk kif smajt li faqqgħet, tħajjart immur fuq il-front ngħin lis-suldati ta' pajjiżi kontra dawk il-barbari ta' Ġermaniżi. Imma fl-aħħar iddeċidejt li posti huwa hawn f'Tamanrasset, inżomm in-nies tal-post kalmi u favur pajjiżi. Minħabba l-gwerra, pajjiżi kellu jsejjaħ il-parti l-kbira tal-armati tiegħu fl-Alġerija lejn il-front Ewropew. Għalhekk ma tantx baqa' min jiddefendina mis-Senussi u l-briganti l-oħra. Dan wassalni Biex fl-aħħar żewġt is-sjuf, hawn f'Taman Rassett, ippjanajt u bnejt forti tal-briks għall-kenn tan-nies tal-post f'każ ta' attakk. U fornejt abibbjar b'ikel u b'arm. F'Marzu li għadda, is-Senussi ħadu taħt idejhom lil Jeannette u bdew resqin 'l hawn, ixewxu l-popolazzjoni kontra Franza. Il-ġirien qegħdin iħeġġuni mmur ngħix fil-Fortizza Motylenski, li l-militar Franċiż kien bena ftit snin ilu ftit kilometri minn hawn. Imma posti huwa hawn qalb niesi, fil-forti tiegħi. M'iniex nibża'. Alla qatt ma jwarrab lil min jafda fih. Wara kollox, jien dejjem ngħix daqslikieku se mmut martri illejla.